Ŋma hã dekɔ ŋu wònye hã. Gake ehiã, ehiã elabe masɔmasɔ hem srɔ̃ɖeƒewo va mee ta ele be mía a, akpɔ ɖa be leke wòle be míawɔe hã. Ee, yenye nu yi ke ŋu míeŋu ƒo ge tsoe kpuie koe nye mobal fon. Míeŋu ƒo ge tso mobal fon ŋu ŋdi ya. Eya, akpɔ ɖa be leke wòanɔ. Fine. Hafi míage ɖe mobal fon dzia, ɖevia suetɔ, Tɔgbui. ɛɛ, gbã ele be míage ɖe esrɔ̃ɖeɖe me. hafi ate ŋu akpɔ ta na Mobafu nya ya. Okay. Yata ʋu eh, Mose ƒe agbalẽ Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ ta eve tso kpikpi blawovɔ ve va ɖe asine blawovɔ ne. Mm. Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ. Mm.
Tɔgbi mele kuku afi ma anɔ Biblia dzi ma yi ʋu ƒe ata nɔ enya ɖe gblɔm yes. vɔ keŋ. Ale be ne be. Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ.
Ee gbãtɔ.
Eta.
Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ. Ta eve.
Eta eve. Kpikpi blawo-vɔ ve. Ok. Kple ɖasi ɖe blo-vɔ ne. Ii, Nui ta wòle be míage ɖe srɔ̃ɖeɖe ƒe nyawo mee nye be ee, hafi mía age ɖe mobal fon zazã kple mazamazã mea, ele be míakpɔ be leke atukplasiwo lie, leke wolie, leke Mawu ɖo wo anyie, eye ne Mawu ɖo wo anyi be wonye ame ɖeka, Taɖodzinu ɖeka, susu ɖeka, ele wo shi. Mama mele eme o, elabe Biblia na míenya be wozu ame ɖeka. Nenye be wòle nenema ɖe, nu ka tae mobaa fu ne mama nano me na wo? Aha. Ok, meke ɖe eŋu. Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ eta eve, tso kpikpi blaeve vɔ eve va se ɖe blaeve vɔ ene. Ee, tanya be nyɔnuwɔwɔ. Tete Yehowa Mawu tsɔ agbaƒuti. si wòɖe le amea me la wɔ nyɔnui, eye wòkplɔe va ame la gbɔe. Eye ame la gblɔ be, Azɔ ko, esia nye ƒu tso nye ƒu me kple lã tso nye lãme. Woayɔ ame sia bena nyɔnu, elabena nutsu mee woɖi tsoe. Eya ŋuti nutsu agblẽ fofoa kple dadaa ɖi ahaku ɖe srɔ̃a ŋuti, eye woanye ŋutilã ɖeka. Amen. Akpe. Amen. Tɔgbi Amen.
ɔwɔ egba me Amen. xlẽ ʋegba me kɔ mi Exlẽ- exlẽ dɔ. lɔ. Ke tɔgbi ƒo akpe na Eo. mi. Si they have done well. Yeah.
Nenema wòle ma. Mm. Nenye be Biblia ɖo kpe srɔ̃ɖeɖe dzi nenema be ameawo zu ame ɖeka, wozu ŋutilã ɖeka, ke nu kae amewo dome le woƒe nuzazãwo me? Woƒe ŋuɖuɖu nye nu ɖeka. Nenye be ɖee menye susu ɖeka eve te o kura hã, ŋutsua nɔ bɔlisi blam. Oh.

wo susu ɖeka le wo si, wode adaŋu ɖekae, elabe Mawu wɔ wo ame ɖekae. Mawu wɔ wo be woanye ŋutilã ɖeka, elabe woagblẽ wo fofo kple wo dadawo ɖi, eye woazu ame ɖeka, azu ŋutilã ɖeka, as- daŋudede ɖeka nanɔ wo si, taɖodzinu ɖeka nanɔ wo si. Nenye be wòle alea, be ee, Mawu ƒe nuɖoanyi le nenema, ke nu kae na be míawo egbe míanɔ eme mam ku ɖe nanewo ŋu? Yes. Nenye be míexɔe se, eye le nyateƒe míexɔ Kristo dzi se, eye míenya be Biblia ƒe nyagbɔgblɔwo katã wonye nyateƒea, ke mehiã be mobile phone zazã nanye eh, tukaɖa ne atu kple asi o. Ii, mele be wòanye tukaɖa ne atu kple asi o. Gake enye nu yi ke hena nua vea. Nu gbãtɔe nye ŋuʋaʋã ye heni vɛ. Elabe eyi nyɔnua wole ŋutsua gbɔ kɔa, wode kɔ ŋutsua, mekpɔ mɔ aɖabɔ o. Eya ta xɔse gbɔgblɔm na nyɔnuwo be, ee, ɖewo mahiã wo kple yewo velia xoxoa, woawoe magadze ɖom. alo be yewoaɖo te. Ɖe womahiã eƒe New Catch, hmm. New, hmm. nka, eƒe nka, New, New Catch. catch. Hmm. Ye ma wo kple wo dze ɖo wo be yewoaƒo ŋu. Ema ewɔnɛ be nyɔnuwo mena mɔ ŋutsu be ne wò kɔla le yewo megbe o. Vɔ ŋutsuwo hã, ŋutsuwo dzra, ŋutsue dzra ale gbegbe be etoa mɔ sia mɔ be yeawɔ nɛ. Nye hã mele wo dome. Mi kple ŋutsu kple nyɔnu anɔ ba dzi fifi lae. Kɔla va ɖewo le aƒuƒu asi ɖe eh, ŋutsua nyɔnua ƒe ŋkume ala kpɔ ɖa be ɖe ele ŋu alo dɔ lɔ hã. Yema strategy woma.
Ema ko efɔ ko kpakpa eyi kɔlxɔƒe. Ele abe gaƒoƒo ma ƒe kɔlxɔxɔ enya ku ɖe ŋu enya ku ɖe ŋu ke yi kɔlxɔƒe nenem wòle ma vɔ nenye be numawo dzi yim ko ɖe ebe tukaɖa ge ɖe aƒea me me yiwo ke mawu wɔ ame ɖekae me yiwo ke mawu wɔ be wonye ŋutilã ɖeka me yiwo ke mawu wɔ be nugɔmesese ɖeka nanɔ wo si daŋudede ɖeka nanɔ wo sia tukaɖa ge ɖe wo dome to mobile phone zazã me Le nyɔnuwo ƒe akpa dzi, nyɔnuwo dzra ale gbegbe be ne amedzra dzim nèkpɔ nyɔnuwo to ŋku megamedzra aɖeke kpɔ go. Woƒe dra ɖo dzɔ kpli wo. Edra edzɔ kpli wo. Xɔvɛ wònye ne mi. Ya ɖewo xɔe vɛ. Mm, Destiny.
Ya ɖewo xɔe vɛ. Gbemagbe yi ke wòdzo ge bomenɔ gbɔ, wogblɔe na bomenɔ be a- a- a- afɔ edzi yewo li. Yae na metsitsiwo gblɔna be, ee, womefia ŋuʋaʋã nyɔnu o. Klas aɖe li fia wobe klas ma woyina ŋuʋaʋã fia ge nyɔnua. Ao, womefia ŋuʋaʋã nyɔnu o. Eŋu wònye dzɔ kple nyɔnua. Yɛ ta nyɔnuwo hã womelɔ̃na be ne yewokɔ xɔ gea, ŋutsua nanɔ anyi hafi yewoaxo kɔ le o. vevietɔ ne wokpɔe be kɔl ma nye kɔl tɔxɛ na wo. Leke wowɔna? Ɖeko nakpɔe ko woku tsi be yewoyina ɖe tsileƒe. Mhm. Yewoyi tsileƒe koa, evɔ woyi kɔl xɔƒe. Nenema wònɔ nɛ ma. O wotu tɔ ɖe ro ko woyi nugodo. Nugodo ko naye be woyi kɔl xɔƒe. Fi ma nɔgɔ le ase nya aɖo dze viviwo.
Wana ha no xɔm anu dzɔdzɔ. Ŋutsu ŋutsu ŋutsu kɔsha ya le afi ma menye ŋkee dzɔdzɔm o. Hmm. Nyɔnua dze vivi ɖom afii. Eŋko xaxɛ kom. Wowo ŋutsua ne le aba dzi exɔ tsi xlẽm. Hmm. Aha, nenema wòle ma. Ya ta, ee, le nyateƒe me, ne míezɔ ɖe Biblia ƒe ɖoɖowo dzia, mele be Nui aɖeke nanɔ anyi, kɔla aɖeke nanɔ anyi yi ke atukplasiwo womase enya yi wònye ne wonuia o. Eya ta megblɔ egbe te ɖe edzi be nyɔnu srɔ̃tɔ ate ŋu axɔ ŋutsu srɔ̃tɔ ƒe kɔ eye tukaɖa aɖeke manɔ anyi o. Dza edrã gbɔgbɔ ɖe ta. Èdra. Nenye be ŋutsua fɔ ɖo meba mea, ɛhɛ, malɔ ge be nyɔnua nekpɔ yewo afɔ teƒe o ta afɔ tutu ge ba naɖiɖi. Mhm. Aha. Ne nyɔnua nakpɔ be yeɖo afɔ afi ma o. Ewɔ ge be nyɔnua nazã gena ɖe tame na wo. Nenema ke nazã gena ɖe tame na ŋutsuwo hã. Nenye be nyɔnua eyi kɔl axɔ ƒe gbɔkɔ tukaɖa dzɔ. Ma ɖo kɔl xɔxɔ ma yi koe ha dre da ɖo dome woda kɔ ƒu kekeke da abi wo nɔewo ŋu. Nu ka ta nèxo nye kɔla? Nu ka ta mede funa ɖi nèxo kɔla? Aha, nyɔnuwo li ne ŋutsua meliɔ ke ko kɔl eko funa. Atse ke be kɔl kawoe ye srɔ̃ xɔ? Mekawoe? E call receiver katã tse ge ƒioƒioƒio. Vevietɔ ne wode ɖe e e e nui voice dzi, enya yewo katã do o, ese ge ƒioo. Nyɔnu ŋutsua ɖeko magbɔ o. Ne egbɔ ko wole dzi nɛ. Nenemae nye ŋutsuwo hã. Nenye be naza le ŋutsua me, ŋuʋaʋã ŋukliwɔwɔ le ŋutsua me, ne srɔ̃ de fu na ɖi kɔ, eƒu ta ŋu. esrɔ̃nye yi ebu mo vie kɔ. Le kpɔɖeŋu me, nyɔnua ŋlɔ funaa be dzoe asime, nuƒleƒe, gake wògbɔ ko nyɔnua, ŋutsua tsa le funaa me katã. Yɔ hiãvi kawoe yɔe, hiãvi xoxo kawoe yɔe, hiãvi yeye kawoe yɔe, enya wo se ge ƒioƒioƒioƒioƒio. Gake nyɔnua gbɔ kɔ, ebua anɔ biabia nyanyɛwo biam nyɔnua. Biabia nyanyɛwo bia me nyɔnua, Nui ɖe le ko la le? Eyi ɖe le ko la le? Eyi ɖe le ko la le? Ne nyɔnua menye ŋuɖoɖo kɔa, evɔ yo tome xoe ho. Ema fia be e, e, e, yete tom. Biabia ɖe nye be, ee, nyɔnuwo koe ta etɔ ŋutsuwo ta. Ŋutsuwo ho toa nyɔnuwo ta. Mm. Mesiame koe nɔvia te to. Ee, mesiame nɔvia te to. Gake enye ŋuvɔ le míaƒe ʋekɔ ŋu be nyɔnu nato ŋutsu te. Ekpɔe. Eye wòle nema ʋekɔ ŋue ava ɖe mɔ ne ŋutsuwo. Gake menye ŋu ɖevi wonyo. Míegblɔna be, Ẽ, afɔletɔwo medɔ kpegbanɛ o. Ne amea ŋutɔ agba e, e, eƒe afɔ le li o be ne wodo kpegbanɛ kɔ, ele be woali nɛ. Ne eƒe afɔ va yi ŋe ɖe dua me kɔ, etɔ, edzakɔ anyi. Gake Mía ŋutsuwoa, ɖoɖo ma le mía si míewɔnae ma. Mímedzina be mía, e, mía srɔ̃wo neko míaƒe fun woage ɖe eme o. Nenema kee nyɔnuwo hã womedzina be yewo srɔ̃wo neko yewoƒe fun woage ɖe eme o. Vɔ nenye be wowɔ wo ɖekae, gɔmesese ɖeka le wo si. Nu sia ŋu le ɖeka le wo gbɔa? Nu ke xe mɔ na wɔna ma? Ɖe wɔna ma ahe dzra ade wo domea? Eya ta srɔ̃ɖeƒe yi ke wɔna ma le. Nu ka ta nèxo nye nèpi ke nye kɔ le atukpla siwo dome kɔa? Srɔ̃ɖeƒe ma tukaɖa ge ɖi. Tukaɖa ge ɖi ŋutɔ. Yike wowɔ ʋu manye ta ŋu. Maɖewo kura eha gbegbe ke wova na wo domi. Ne gblɔe wo be e, e, e, e, ne mede fu ri koa va no eme tsekim. Nukae nèwɔ? Nukae nèbu be ya wɔ mee le? Nukae nèbu be ne ye srɔ̃ ke ɖe eŋua wòanye vevesese nɛ? Nukae nèbu, nèbu be nenye be ye srɔ̃ kpɔea, ahe masɔmasɔ da ɖe yewo dome? Yate nèɣlam ɖi ɖo. Fiafitɔ koe ɣlaa ŋui. Fiafitɔe ko nɔ ŋu ɣlam. Ya to yebe fiafitɔ. Ya to yebe fiafitɔ. Ya koe nɔ ŋu ɣlam. Ta ne nye nyɔnu nɔ enu ma ɣlam ɖe srɔ̃ be enya aɖewo li, edze aɖewo li yeaɖo kple ame aɖewo, mele be ye srɔ̃ nasi wokɔ o. Susu bubu le asiwò. Susu baɖabaɖa le asiwò. Susu ma nye ta ŋu le asi o. Ee, ele be nu ma me nakɔ. Nenema ke wòle ne ŋutsuwo hẽ ma. Nenye wò ŋutsu medzi be ye srɔ̃ nenye naneke, nenye yeƒe sikrit o, nu kae nye sikrit le? Mm. Mi kple srɔ̃wò, nu kae ganye sikrit le mia dome fia? Eh? Si Kristo taƒo tɔe nye ŋka gbɔdɔdɔ. Iko nye taƒo tɔe. Ke ne ye bo le enema, medzi be ye srɔ̃ nenye o ɖe. Nu ke kukum ɖe ŋu. Ema fia be gbagbladza ɖe ku ɖe amia me. Eme mekɔ.
Gbagbladza ɖe ku ɖe amia me lo. Eŋu aɣla ɖe nane li ne ɣaɣlam ɖe srɔ̃wa. Atukpla sia katã. Ŋutsua hã ɖe ɣlam ɖe nyɔnua, nyɔnua hã ɖe ɣlam ɖe ŋutsua. míewɔ nɛ ŋutɔ eyi o boyfriend o o boyfriend xoxo eyɔ wa yonye be miekpa ɖe susu ɖeka eve ta yi miekpa lɔlɔ ga le mia dome ta yɔyɔ le mia dome yɔyɔ ma me dzi be amɛ gbɔ ye le fia nesi o dzeɖoɖo ya ke le mi kpli dome mesi mega si o evɔ Ewoe gbɔgblɔ be yewo kple meva yewo kple yewo kpa. Ne mi kple mie kpa ɖe, nu ka te wòle be dze ɣaɣla naganɔ mia dome miano ɖoɖom? Nu kae he dze ɣaɣla agade mia dome miano ɖoɖom? Nyɔ megba me tso ganɔ amewo xɔ ŋuto me o ɖe, ke gbɔgbɔe dzro ma. Ahan. Nu ma ele be míalé ŋku ɖe eŋu be ẽ, nenye be xɔse le atukpla siwo si be ame ɖekawo ye wonye, enu ɖekawo ye wonye, ŋutilã ɖeka ye wonye, nye atukpla sia, mele be woƒe funuzaza nanye problem o. Mesiame ate ŋu axo nɔvia ƒe kɔ akpe.
Mobal fon mobal fon mobal fon meka ɖe edzi be nuyi tɔgbi efiafia esi Wobe ame sia ame ate ŋu apik nɔvia ƒe kɔl ee le mobal fonua dzi nenye be fonua li nye nyɔnua tɔ ko efia be gɔmesese nanɔ anyi be ŋutsua hã ate ŋu azã nenem ƒe fon unless otherwise ye nye yi be unless wò ŋutɔ nane wole asiwò yi ke nèɣea glam. Enye yɔ ge le zero five five zero zero one three four two three dzi zero five five zero zero one three four two three ne yewoa nado ago maxɔwo ɖe aƒea me na nyi banɛ tɔgbi hafi biabia yi le asiwòa na abia e maxlẽ messages alo míaƒe tiktok page kabakaba efri ye please can you please more about oh no uh, your your message is not complete uh, please can i call you efri ye yeah you can call zero five five zero zero one three four two three Manuel be, Where is Revival FM located? We are located in Tajevu in the Ketu North Municipality and then at Volta region. 055001 3423. Biabia ɖe le asiwò ku ɖe mobile phone topic ya mía treat ŋdi ya nua. Ke àte ŋu ayɔ. Ne èyɔa, doa go, mègaɖe hello elabe ne èɖe helloa, eh, taflatsɛmewo ɖe ge ɖa le ka dzi. Doa go maxɔ ɖe aƒea me koa? Biabia yi le asi wana bia nɔvi gbãtɔ le afi. Wezɔ 0550013423 Wezɔ 0550013423 Wezɔ

Ke ne wòve ne kpɔ ŋuɔ ko ye be srɔ̃ va dzo le gbɔwò ɖe, evɔ Biblia katã bia be srɔ̃ naha ku hafi nàga ɖe srɔ̃ bubu me be tɔgbi na ɖe nya ma me na aleke miawɔe ɖo. Mm, akpa.
Eƒe biabia va ɖe ke. Ebiabia ŋkpie ko be Biblia gblɔ be yelé fu srɔ̃gbegbe. Ke nenye be yeƒe ya ƒe fon me kpɔkpɔ ava he kpakpa vɛ ne ye kpli. Evɔ Biblia hã gagblɔ be nenye be wò kple ame aɖe mili ye migbe mia nɔewo adze be nenem be matrɔ megbe hafi emɔɖeɖe le nuwò be nàɖe srɔ̃ bubu ɖi. Akpa ya ɖi leke nàte ŋu akɔ eme na yewo? Akpe,
Nenye be xɔse le ame eve yawo si be ŋutilã ɖekawo yewonye. Ne mienye ŋutilã ɖeka, ekema efia be nu ɖeka koe zã hafi mieli. Wò, wò ŋutsua wò fu na nyɔnua tɔe, nyɔnua ƒe fu na ŋutsua tɔe. Eya ta ame eve yawo ate ŋu axɔ wo nɔewo ƒe kɔ. Gake nenye be to ma dzi nyɔnu na be yegbe ŋutsua kɔ, nànya be ee, gbagbladza ya ku ɖe amia me me gbɔgblɔ ma, ya tututue ma, nyɔnua, ele ŋutsua gbɔ gake gafi bubu kpɔm. Ega afi bubu kpɔ, eƒe susu le afi bubu. Wò ŋutsu ya le afi ya, mede wò ta me o. Eƒe susu le afi bubu. Nu mae na be ne xo eƒe kɔkɔ, wòadze aglã ɖe ŋuti o. Mm. Elabe ekpɔe be yewo nya ɣaɣlawo sem. Mm. Ye hena nu mawo vɛ. Mm, Akpe. Hafi maxɔ nɔvi bubua tɔgbi, nenye be nye kple Azaro míeli abe atsu kple asi ene Menye hiã mee míele o, eva bia tanye, gake agaɖo ema, trust issues, ale yi wòaka ɖe dzinye alo nye hã maka ɖe edzia, enye nu yi ne fu ɖem nenye kpli. Ekpɔ ge be ŋutsu aɖewoa, woa set call recording ne nye ŋutɔ nye fon eya hã, eyi wònye meɖena mɔ na Zaro be neze kplim abe esrɔ̃a ene ta. Ekpɔ be ŋutsu aɖewoa set voice recording a, Nenye be ame aɖe yɔm me pikɔ la, nyasianya yi ke nye kple amea míegblɔa, it will be recorded on my phone without my knowledge and yes. sometimes mía nyɔnu aɖewo míele sold out to the extent that mímenɔna very smart yi ke ne nuwo ƒe ɖe dzedzem phone dzia, mía ame aɖewoa, ne mi call wɔm aleka we still take off the phone akpɔ edzi. Elabe ne ekpɔ edzia, ne nua record nu kple merecord mua, you would know. gake menye ame sia ame ye ƒe susu ate ŋu anɔ afi ma o. Now, nenye be nyɔnua va realize be no, ye srɔ̃ wɔ nu ya ɖe fon dzi nɛ yi ke fia be me, meka ɖe ye dzi o ɖe, ɖe mate ŋu agaɖe mɔ nɛ be wòaganɔ nye fon zãm kplimea? Akpe.
Biabia lae nye be, nu kae xe mɔ ne wò nya yi ke wòse? Ema fia be hafi vevesese nava kɔ wò nya ɣaɣla aɖe do go. Èkpɔe be ese yeƒe nya ɣaɣla aɖe. Gake tɔgbi nenye be ame ya yɔ ma ɖo be ya ne se nya no yɔ yi ŋtɔe. Ma nye ɖo gbɔ na recording set ge ɖe nye phone dzi ava si o ɖe. E, le go ma me ɖe, nenye be lɔlɔ de to le mia dome, mi ɖe mia nɔewo kple dzi, naneke mele ɣaɣla ne ame aɖeke o. Ii, nenemae nyɔnua, ŋutsua, nyɔnua ɖewo hã wose te wo srɔ̃wo ƒe funa. Alo ŋutsuwo se te funa. Kaka wodee ɖi kɔ, woʋui be yewoakpɔ ɖa elabe nazã le wo dome. Dzixɔsea mede blibo o ta nazã le wo dome ta eyi wònya ɖe afɔkɔ ekokɔ le eme kpɔ. Etsɛk ge kpɔ be mi kple ame kawoe ƒo nu. Nu ka e, nya kawoe miegblɔ? Nenye be miegblɔ lɔlɔ̃ nya koa, ke nya be ee, oo, yele asi do vo dzi. Ye asi do vo dzi koe ye tsɔ kɔ ɖo. Nu mawoe nyɔnuwo kple ŋutsuwo sia wogbena be yewoƒe asi dzi asi do vo dzi nɔnɔ yewoƒe partner womeganya o. Womeganya o. Yewodo adzre yi ke mele nɔƒe o. Ya gblɔm mele be nenye be lɔlɔ̃ li vavã eye woxɔe de eme le Biblia ƒe nya ŋu le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ ta eve kpikpi blaeve-vɔ eve va de asi le blaeve-vɔ enea, ne xɔse mali be wonye ŋutilã ɖekaa, Nye meka be tukaɖaka anyinɔ ge be ame axo nye kɔl. Ŋkate wòxo nye kɔl o. Elabe eƒe xɔse gbɔgblɔ nɛ be nya ɣaɣla aɖeke mele esi yi ke wòawɔ alo wòagblɔ yi ke me yemase o. Enya mese mee. Aha, ele ŋutsu ƒe akpa dzi, ele nyɔnu ƒe akpa dzi. Aha. Gake ye nɛ be nàzã mage ɖe eme be ẽ, nya ɣaɣla aɖe li. Ku ɖe afɔɖeɖe aɖewo ŋu. Afɔɖeɖewoe ɖenɛ fiana be ẽ, nàzã ɖo teƒea. Afɔɖeɖewoe ɖegafia be nàzã ɖo teƒea, ye nàzã bubu malia ye wɔ ge be ne de fu na ɖi kɔ wò partner nava kɔe anɔ me tsɛkim. Nàzãe. Aha. Ta nenye be xɔse li be ee yewonya ame ɖeka ne kɔ wò funa, enu ko nànɔ kom. Ele be nya be ele nyanya na wo be yemeɖo dze baɖa aɖeke o. Yemewɔ ŋugbeɖoɖo aɖeke o. Nukae nàgblɔ le funadzi fia ne srɔ̃wò si wɔ kpodziku? Mieɖo figbe, eɖo ahiãgbe, eɖo dzroamegbe, eɖo amewugbe. Nu mawo koe ne srɔ̃wò sia wɔ se veve. Nenye be nu mawo ɖeke meli o, ke nu kae? Vevesese aɖeke meli o ɖe. Gake ne nu mawo ɖewo lia ko na zã me age ɖe eme ko, oh, ya ne koe ko, ne li ɖe asi ko egbɔna ƒo ge asiwò, egbɔna he ge, he ge asiwò, egbɔna he ge. Nenem wòle ma. Elabe ebum be edzi be ase eƒe enuiwo, enya ɣaɣlawo. Mm. Ame dawoe zɔ. Meɖeku yo.
Medɔ go. Amen.
Meɖeku menyi ba ne tɔgbi. Mm. Meɖeku kuma dzi ame ne tɔgbi ndia. Nyame hlɔe ame nyame dzi ne tɔgbi ndie. Amen.
Ɛm, hum, tɔgbi. Egoe.
Ŋutsuwo va ekɔ lɔ gaze dzi fia wu Etɔ, mia nyɔnuwo lɔ. tɔ, wo Mm. dometɔ ɖewo mègadzi nya na o. Erewo, erewo, ehɛn, erewo akpa Ŋutsuwo ɖewo. ke xɔsea mede blibo na o. Ee, nye amenye be xɔse mede blibo nɛ ta nye amewo mae mo. Ela gblɔ nu be ne ŋutsu le alɔ̃ me ne zo fo na gbɔ le batsia gbɔ leke ne ŋutsu ko ta dzi aleke aɖo ko na be ƒlie va yi adze ŋu o. Ayi.

Ŋutsuwo naɖe mɔ miako woƒe mobawo. Ee, nyɔnuwo hã naɖe mɔ ŋutsuwo nako woƒe bobawo. Woba nya edzɔ. Nɔvi aɖe le afi wezɔ.
Mɛrɛki o, medo mm. ago. Amen.
Mɛrɛki bɛ ma bi ya ɖe tɔgbi bɛ ɖe. Mm. Ne ɛdɛ eh, wowɔ ahowɔwɔ ɖe wowɔ na ho to Kristo mɔnu hã. Tafla tse menya ho nya dzi yɛ mie le gbɔ. Nɔvi bubu ɖa le afi. Eh, eh, Mr. Shravɔ, welcome. Oh, mare ago. Amen. Eh, mada akpɔ na tɔgbi ɖe ƒe nufiafia ta ŋdi ya. Mm. Eh, ɖeko magblɔ be mm. eh, togbɔ nyema ti tso gɔme dzedze ke nya yewo me se tɔgbi gbɔgblɔ fia. Mm. Nu ɖeka ko me dzro makɔ akpie nye be. Okay. Mia ŋutsuwoa mawu wɔ mi aleke gba be mi la be avuwo alo dzatawo ene. Okay.
Aleke gbegbe be fi sia afi yi ke nye mía nɔƒea, mídɔna ɖuɖɔ ƒo xlã teƒea. Mídzina be ame aɖeke negogo teƒea o. Ta na ʋutsu bubu va afi ma, edzre dzɔna.
Eya ta mía tɔ nyɔnuawo hã, edze be woade dzesii be ne ŋutsu le yewo si koa, menye be nàde ŋutsu bubu gbɔ hafi ŋutsua nase veve o.
Edze ɖo ƒomevi ɖoɖo. Text message ɖo ƒomevi ɖoɖo ɖe hmm. ame bubu. Hmm. Kple eŋuwɔnɛ ɖoɖo na ŋutsu bubuwo ɖi. Wowɔnɛ be ŋutsuawo ava dze abe wobe xɔse mede blibo ene. Hmm. Gake míawoa nenema Mawu wɔ mí nye ma. Enu yi ke nye mía tɔ ɖi. Ɖe mído akɔta ɖe dzi nɔ ta ʋlim be ame ɖeke meka gogoe o. Ta míadze gbagba ɖe sia ɖe abe nyɔnuwo ene be. Ne ŋutsu le asiwò koa, nya be ɖoƒe ɖewo li, eha ɖewo li yi womate ŋu dze ge o, edze ɖewo li yi womate ŋu ɖo go o. Ke mía ŋutsuawo hã, míaƒe dzidzeme, nenema ke na ŋutsuawo hã. Mía tɔ nyɔnuawoa, e, wosena veve kaba, woʋãa nu. Eya ta mía katã míakpɔ abɔ dzi. Akpe. Eme kɔ. Akpe.
Mebu se be ɖe nàsi ɖe ge ŋutsuwo ƒe part ŋu ne mabia wò biabia ya fia hafi. Meɖe asi eŋu o ɖe.
Eye. Menya wò tsã.
E, enya nya hã nya. Anya hã anya. Nɔvia ɖe le afi wezɔ. Eyo mm.
ɖevia suetɔ. Suetɔ tɔ.
Eh, medo menyi ba ne mia kpɛtɔ dzi le fima ŋdi ya. Mm. Ŋkɔ ye nye awudzi me yɔ ŋutsu klikɔ gli dzi. Okay.
Ema to dzi ma do kpɔ ne fofo nye kofi zui me da la flawo. Eh, meda kpɔ ne tɔgbi me ŋufiafiawo. Mm. Ekpɔ be xexea me ne nye nyateƒe to la, nye nyateƒe to la. Nyɔnu kple ŋutsuwo mele abe woama woƒe foniwo o. Me sia me di be ne nyɔnu be foni le hã te koe akpɔ eme elabe nyɔnua eka ɖe edzi be me naneke wɔm le yeƒe megbe o. Mm. Nenema ke wò ŋutsu hã nàɖe asi wò foni ŋuti na wò nyɔnu mm. be nezã. Gake mía ŋutsua ɖewoa nu dzra me nu dzra wɔm mi le ta mi lɔlɔm be mm. míaƒe míaƒe srɔ̃wo nekɔ míaƒe foni akpɔ mo. Gake nyie le fia ŋuƒoƒo abe ŋutsu ɖeka ene nyemawɔ na nu dzra o ta ne nye nyɔnu le gbɔnya ke nagbe madzɔ afi ma dzi bubu mawɔ ta mahiãvi hã nye ganɔ kpɔ domi fi bubu mawɔ mawɔ kɔl kple kaka srɔ̃nye le xɔme ne ma wɔyi veve seƒe ave dzodzo ƒo ahiã dzidzi ɖo ve na ŋta ne ya me kpɔ kume lé ni abe enu ene ta ŋgbe na mía nyɔnuwo hɔnɔ ɖe asi woƒe fono ŋuti ɖe nu dzra ye hene vɛ be nyɔnu meɖe asi me fo ŋuti o ta ta fetafet nyɔnua ɖewo womelɔna be míakpɔ yewoƒe fono mo Gake ame aɖewo tɔ ya e, nu ye woƒe gbɔgblɔ wogblɔ na ame be yewo ŋutɔ yewo be fone ye tɛ menye nu naneke ta o. Nyɔnua ɖewo tɛ me. Mm. Gake mía ŋutsua ɖewo mí dzidzɔ ŋudrã wɔwɔ. Mm. Mía srɔ̃ nanɔ mía gbɔ ɖe dzi e, kakaka ɖe dzi kple dzideƒo mananɔ wo si be yewo srɔ̃ me naneke wɔm fia ɖe o. Menyi ba na tɔgbi lo. Akpe ne mi. Akpe kaka ewoe va wonyo. Maɖo ŋku akpa ya dzi no meɖe kuku this very topic mobile phone a ekpɔ be it's very broad gake tɔgbiwɛo le simple kple susu be nàte nu akpɔ mɔnukpɔkpɔ ayɔ ne biabia yi le asi wa nàbie. Mega kuku ɖem megakɔ topic bubu aɖeke kɔ tsaka xeya tɔgbi da ɖi o eɖena fu na mí ale gbegbe. Ne ewɔ nenema koa at the end of the day ko ekpɔ ge be Mi va deviate na tso topic a xe ya kum tɔgbi kɔve gbɔ abe ale ya ma ɖe yɔ be aho wɔwɔ a wo ma kpama mi lo tame ɖe kuku ne yɔ kɔa bia wo bia bia ne ku ɖe nuyi me mie le le egba nu nɔvi aɖe le afi wezɔ
amen tɛdrɛ nɔ agbe tɛ tɛ tɛtsi ne nɔ agbe tɛ kana vu ɖe ŋu akpa mɛ kuma yɔ mu tso abɔ okay mɛ kuma dzi ma ma dzi tɔgbi va ɖe Nenye be ŋutsu aɖe be yeaɖe o, wògblɔe nɔ gake mede wɔƒe me o. Gake le nyɔnu hã ta ŋutsu bu gbɔ yim ɖe ye hã ɖe ɖogbɔ me yim ye mahã. Ye hã ku ɖe mobile phone aŋua? Mele kui. Ya, enu yi le ŋue nye be okay. nenye be
ewo nyɔnu nexo ŋutsu aɖe de me be yeaɖe kɔ. egbɔgblɔm na ɖokuiwo be ye kple nyɔnu ma for better for worse yewo kple yewoazu ŋutilã ɖeka. Nenye be xɔse male asiwò be yewoanye ŋutilã ɖeka ko o, nya ɣaɣla aɖeke meganɔ asiwò. Nu ma gblɔm míele ma. Nya ɣaɣla aɖeke meganɔ asiwò. Yi ke nenye be ŋutsua ko wòfuna, nànɔ nàzã bum be, Ee, mexeke ge ɖe nya ya ŋu fia. Mekeke ge ɖe nyaa ŋu fia. Ewò ŋutsu hã, eye nyɔnua ko funa, e, na zã ma ta, ye nègbɔna e, funa du ge le nyɔnua si, ne wogblẽ na ƒo tome nɛ. Emɔwo katã wonye nu gbegblẽ. Yata nenye be megblɔ ŋgagbe te ɖe edzi be, nenye be ŋutsu kple nyɔnuwo woxɔ wo nɔewo dzi se, eye abe leye ke Biblia gblɔe ene be wozu ŋutilã ɖeka le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔwo me koa, ele be nuyawo yi ke nye mobile phonea, mele be nya ɣaɣla aɖeke nanɔ eme na ŋutsu kple nyɔnu o. Ele be woase gɔme. Ee, yi ke nyɔnua nakpɔe be ee, nya aɖeke meli fia yi ke ye srɔ̃ mate ŋu ase o. Ŋutsua nakpɔe be nya aɖeke meli yi ke ye srɔ̃ nyɔnu mate ŋu ase o. Ke wovɔ ŋuti la, wole ɖeka. Gake ema yi ke míenɔ wɔwɔm akpɔe ɖa be ɖe nye partner edɔ lɔ̃ hã. ke míefɔ dzadzadzadzadza avae no edrakɔlo wɔm le gota mele ɖoɖo ŋu avae no drakɔlo wɔm le tsileƒe mele ɖoɖo ŋu ano wɔm le afɔ dzi mele ɖoɖo ŋu ne xɔse li be míenya ŋuti la ɖeka kɔ míate ŋu asi anu sia ŋu ɖekae akpe akpe 0550013423 mobile phone Yae nye topic yi discuss mía le le ŋdzi atɔ me tɔgbi gblɔ nu geɖe. Nenye be biabia ɖe le asiwòa ke ate nu ayɔ eh messages aɖo le afi eh me gbãtɔ kɔ ge strong man be you are doing a great job God bless you bless you more eh strong man be naturally men are jealous and defensive when it comes to relationship thank you so very much eh ma yi dzi ebe eh.

and this helps you to know your partner okay thank you so much invite someone to watch with you and drop your comment wisdom Yo,
hago.
amen Ame ɖe ku ma yɔn tso tajevu enye tɔgbi te ŋu ƒe agbeʋu ƒo le.
okay
Ame ɖe ku medo ŋdi agbe bɔkɔ ne tɔgbi. mie kui Ame ƒe ma bie tɔgbi be Tesla mobile phone ye edre ɖo na atukplashi.
Efifi le efia wo ŋutɔ ŋutsu ye ne ƒle mobile phone ne srɔ̃wò nyɔnu be ne yeafia ɖe nane dzɔ aƒe me wɔyɔ ɖaʋu dua va. Wòkasia nyɔnua va tso mobile phone makɔ mɔ bubu tome ko ne ekpɔ de dzesi Ne xo fun ma le nyɔnu ma shi ɖe, enya gɔnɔ dze ma ha. Hmm. Akpe.
Akpe. Ekɔkɔ shi abe wo size ene mi. Na size. Eh.
Ke taɖo dzi ŋua la shi ne mobile fun na ƒe ƒle nea, ebu. Ne le aƒea me, na ne dzɔ aƒea me, leke wɔ gafia ga ke ɖe ŋu. Ne hiã na wò le teƒe aɖe, leke wɔ gafia ke ɖe ŋu. Me hiã be na xɔe le shi o. Ke boŋua, ele be mia nɔ nyi agble gɔmesese nava. Wòade dzesi be nuwɔna ma mehea lɔlɔ̃ dana ɖe srɔ̃ɖeƒe o, egblẽa srɔ̃ɖeƒe. Eya ta nedzudzɔ gbe ma. Le susu ma ta, wò ŋutɔa hã mele be nàɣle wò fun ɖe srɔ̃wò o. Akpe. 0550013423 0550013423 Mi le mobile phone nyawo dzi. Nɔvi aɖe le afi, wezɔ. Hello.
Hi.
Eh, mado gbe na wo kple eƒe. 0550013423 0550013423 meɖe kuku mime gbɔgblɔm be Mister Agbeve o mibe tɔgbui Agbeve ame aɖe yi ke nu fiam mi eya ta ne yɔ ɖi do ago maxɔ wò ɖe aƒeya me ne nye ɖeka mele afi ya wɔ ma ɖe hello ne mexɔ ge Konye kpli wo míawɔe azɔ ɖe ŋgɔ wòahanye fefe mía ƒe. Gake nenye be èdze tɔgbi ŋkɔ sese koa, nànya be mígegem ɖe dekɔnu ƒe akpa dzi ne eyɔ koa, do ago. Tɔgbi ma bia biabia yi ale, Amegbetɔ aɖewo li yi ke eyi wònye mía katã míedzɔ vovovo ta. Ame aɖewo mewɔ dzi na be yewoase fon wòa ring hã o. Ame aɖewo gblɔna be it irritates them. Ame aɖewo dana woƒe fonwo ɖe vibration. Ame aɖewo tɔ kraa silence. Ɖee Pat Nahat gblɔ fia be, Maybe nye menye nyɔnu yi ke nye kple ŋutsu aɖe míezɔzɔm, gake nyemedina be nye fon nering o. Ko nàkpɔ be ŋutsu, ŋutsu ya nye kple mí ɖia, ate ŋu ava dze aglã be me nane bem na ye susu ma tae nye fon nɔna silent ɖoa?
Nyateƒee. Èbem ɖi hã.
Èbem ɖi hã.
Ne mèbem ɖiɔ, mele be, ele be fona nering o, anya be fon nering. eye nàno gbɔ wòano gbɔwò nàxokɔ la, nenye be nya ɣaɣla aɖeke mele mia dome o. Gake ne nya ɣaɣla li, nèle afi aɖe ga afi aɖe kpɔm be yeanyo wu ƒe nya ɣaɣlawo le asiwòa, ye na ebe ŋutsu ava ke ɖe ŋkɔ tuka ɖe ge ɖe mia dome. Mehiã be nàwɔ o. Nenema kee nye ŋutsu hã. Ne ŋutsu srɔ̃wò li, neko fu na, koe da ɖe silence. Ke ɖeko na ne ne ne ne se ŋkɔ kɔ ke esi Ave no xɔ xɔ xa dzi anɔ kɔla wɔm. Nyɔnu aɖewo ya yewo nya kpɔ le kɔ wo menya ɖeke bia go hafi na nya ko kpao wo zi to menu. Oh, ne wo to funa dzi. Ede wo to funa dzi.
Nene mo le ma. Me ɖe me gblɔ me nyɔnu ɖo ƒoto me na ŋutsu wo lo. Mm. Gake me be nyɔnu aɖewo wa wo te wɔni. Ele abe nyɔnu atre agba wo ŋutsua. Enya be ne ŋutsua wo ye ƒo ge nyuie fine. Ta. Eh. Ta funea kɔ. Ele be wòanye nu yi ke anye ame eveawo tɔ. Ŋutsu ate ŋu ase nya yi ke dodom tso funua me. Nya yiwo ke funua me va me, ŋutsu ate ŋu asi. Nyɔnua ate ŋu ase ŋutɔ hã tɔ. Nenye be ɖekawɔwɔ le wo dome, nenye be xɔse ma le wo si be, ẽ, ŋutilã ɖekawo yewonye, Problem meli o. Aƒemexɔ.
Tɔgbi afi aɖewoa, ŋutsu aɖewo mu ɖena mɔ le woƒe mobal fonso ŋu. Hmm. Nenye be wòla la, ne nye nyɔnu yi ke wòdzro nam be makɔ srɔ̃nye ƒe fon gake meɖena mɔ le ŋu nam oa, ɖe nye ya mate ŋu aɖe mɔ le tɔnya nu nɛa? Yes. Ne le nema koa, miema, ke mieganye ŋutila ɖeke o. Ŋutsu drãwo, ŋutsu baɖabaɖawo. Ŋutsu agbedovowo, woawoe nɔ agbe ma nɔm. Woawoe nɔna agbe ma, elabe nya ɣaɣlawo le wo si. Nya ɣaɣlawo le wo si. To vovo na wo kple srɔ̃ ƒe ɖoɖowo. Nya ɣaɣla aɖe le wo si yi ke womedi be ŋutsua na, nyɔnua nase o. Yi ke womedi be nyɔ, ŋutsua nase o. Ye nu mahe ge vɛ. Yi. Gake ne nya ɣaɣla aɖeke meli o, ne business line wònye business gblɔmee ma la, nu kae ne nyɔnua si nu ke o alo ga yake wokɔkɔ ga ve a wo wo ga ɖe da ge ɖe funaa dzi ye vevesese he ge ne nyɔnua alo vevesese he ge ne ŋutsua? Kpao, menye ye o. Gake edrã agbenɔnɔ, edrã agbenɔnɔ yi ke ŋutsu kple nyɔnuwo katã wonɔna ye hea nuwo kɔ tu ka ɖe wo kɔ dana ɖi. Mekɔ.
Wezɔ.
Mezɔ ɖe ŋu o. Medɔ go o. Mm. Mara kuma nyi bana tɔgbi ndia. Mm. Mara ku exo nɔvio tɔgbio sakiti ame ɖo ran gbogbo ɖe kayi tsɔ nɔ fia ɖe nyigba. Okay. Tɔgbi sakiti. Ta. Ba dzi be eh, mo ba nye gbɔ mi le re. Mm. Enyo nyɔnua ro li ya. Ogblɔ be yo ŋutɔ re yo fe ga kɔple funi. ta ne yewo kɔ lɔ ma ŋutsu me kpɔ mɔ ka si yeƒe mo va funu atse nane ke le funa dzi o ɖe mm. akpa me le ko le ro ne le ne le me ŋu ga fi ma geɖe mo ne le nene ma nyɔnua me le ŋutsua gbɔ kple dzi o nyɔnua me le ŋutsua gbɔ kple dzi o ele ʋubu me tsi ku me ʋubu me ye wɔ ge be Ne gblɔe agblɔ be ya ye ŋutɔe ƒle yeƒe fun. Ŋutɔ ƒle wò fun ya ta leke. Nenye be ɖeka wɔwɔ li, nyɔnu ate ŋu ƒle fun ne ŋutsua, ŋutsu ate ŋu ƒle fun ne nyɔnu. Ne ɖeka wɔwɔ li. Gake nyɔnu na be ya ye ŋutɔe ƒle yeƒe fun. Ta ŋutsu mekpɔ mɔ nu yi ke dzɔdzɔm le yeƒe fun adze wɔ siɔ. Edra agbenɔnɔe. Megblɔ nu gagbete ɖe edzi be edra agbenɔnɔe. Eɖɔ fɔ ɖe anyi, etɔ fɔ kle. Nyɔnu tɔ fɔ kle woe nɔ nu ma wɔm.
Hmm. Wezɔ. Medo ago. Amen.
Eɖe kuma nyi bana tɔgbi. Yeah. O Joseph tɔ akatsi. Mm. Medzi ma bia meɖe kuma dzi ma bia tɔgbi se vena ɖe. Nenye be fone le nyɔnuvia si hafi ova hafi ni kple mi le emegbe Nye ŋutɔ mega ebe egblẽ gake fon ya medo dzesi be megblẽ o vɔ megatrɔ ƒle fon ya buu ni. Fifia emegbea ebe ye tɔ xoxoa nye mekpɔ mɔ aka asim o. Mm. Xe ya ko meƒle ni eyi koe mata na asi kam. Mm. Akpa ma ɖe naɖe mewɔ wla le afi ma bia. Yes, etɔ xoxoa ezu secret fon. yi ke dzi wò ŋu drãwo wɔ ge le. Ya ta malɔ̃ ge be yeagbli ɖe afi aɖeke nàkpɔ hã o. Elabe ne èkpɔea nu yiwo ke le edzia ènya nya ge ko ke tukaɖa dzɔ. Vɔa, e, e, medzi be tukaɖa nedzɔ nenema o hanye eye gbɔe wòtso. Le susu ma ta, eɣla ge ɖe o ne egblɔe agblɔ be fune ale si hafi eva ɖe o. Ne ne fun le asiwò hafi nèva ɖe ma, eye ne nya ɖem ko, nye kple míezu ŋutilã ɖeka. Nye kple nya ɖeka le mía si. Ɖoɖo ɖeka le mía si. Taɖodzinu ɖeka le mía si. Xɔse ɖeka le mía si. Eya ta naneke magate ŋu ado viviti na nye kpli wò o. nenem wòle ma. Ta nenye be nyɔnua gbɔgblɔ be eya funea le eshia fi ye va ɖe o, ya le susu ma ta e, e, eya ke le eshia fi ye va ɖe oa, mekpɔ mɔ de ashi eŋu. Eye fimae wònɔ, ema dzi wònɔ e, edra gbenɔnɔwo nɔm le. Hmm. Nenemae. Hmm.
Wezɔ. Kpokpitɔ.
Metɔ.

Eɖo ŋue ɖe agbalẽvi me. Ke ne eva ku ƒo na ne tsa dzi ame aleke kpɔ go ava ele agbalẽvi me. Ee, medi be maɖe abiɛ tɔgbi be ɖe. Pastor ati ne nye be enye le afiafia menye edɔ ɖe wɔla, ŋdɔ ko be ame agbedɔ wɔla. Ame aɖewo yɔ nam agblɔ woƒe secretiwo, agblɔ woƒe secretiwo nam. Eɖewo nye woyɔm hebina be yeɖe kuku ame aɖe le afi ma elabe wogblɔna woƒe nya ɖewo gblɔ ge yi ke aƒle ati womedi be ame aɖeke nesi o. Ye metso eɖaga Sama ƒe nya. Yesu wo be ɖe ahiã dzie yɔ wo ɖe mate tɔgbi be akpa ma ɖe Yesu ate afia nya tso ŋutsome hã. Akpa. Ee, akpe. Wò ŋutɔe wɔ ge be srɔ̃wòa nabu nàzã. Biabia le nye be ne nye gbedala ye ama gblɔ sikrita nɔ le mɔ dzi, a, ama gbe awɔ ge le ɖe? Sikriti ke nɛ na ama gbe awɔ ge le. Menye aƒea mee ne gbe awɔ ge le? Ne gbe atsike aɖa ge ɖe? Menye aƒea mee ne ɖa ge le? Ne atsike aɖa ge le aƒea me, egbe awɔ ge le aƒea me. Nu ke xe mɔ be nyɔnua masi o. Nu ke xe mɔ. Manye nyɔnua ƒe nuhaha blablablae wɔea? enuxaxa blablabla.
Elabe egblɔ be amea biabia ge be ame aɖe le gbɔwòae be yeagblɔ yewo nya ɖe enu. Ee, ee, eyata wòle be ne èɖe nyɔnua, nànye nyɔnui ƒomevi nèɖe. Ee, ne enye nyɔ, ne eva ɖe e, fetri nyɔnu yi ke yewo ŋutɔ e, ade tsɔm, nyɔnuwo ƒomevia ne ɖi ko kpeŋ. eyi wòsi le afi ya, ekɔe kɔ va afii, wòkɔe tsɔ fia. Nènya be wɔ ye sia ya nya klo dzi ko nɔ ge nèle, wò ŋutɔ nya klo dzi ko nɔ ge nèle. Ɛhɛ. Ya ta ne ènya matsidɔwɔla ye ame aɖe e, egblɔ eƒe nya nɔa, ele ko abe ɖɔktawo ene. Yes. Srɔ̃wò me nu makpɔ ge akɔ wò dɔe o. Mekpɔ ge anya be ɖe agblɔ be ɖe o, e, nui vena nyɔnuwo nye be ee, nànɔ wo gbɔ. anɔ xa dzi tom yi koe nye na woƒe problem. Nu ma ta ko womedzina be no kpɔ nuya wo ɖo. Menye business yi wɔm nela, me, they are not interested in it. Gake na woano gbɔwò, naganɔ xa dzi tom. Nenema ke wo, wowo hã, nàno wo gbɔ, wowo hã woganɔ xa dzi tom yi koe problema le ema. Ta nu mae hea, nuya, mobile phone-a ƒe mamakɔ vanɛ. Elabe nazãwo sɔ gbɔ, nazãwo sɔ gbɔ. Ɖewomahiã ame aɖe va gblɔ na esrɔ̃wò be, Ẽ, kɔshi, lé ŋku ɖe srɔ̃wò ŋu lo. Lé ŋku ɖe srɔ̃wò ŋu. Ame aɖe va fi to fi ma na ŋutsua. Kɔa, Ŋutsua ya fia ɖe ʋu gbɔkɔ ya kpɔkɔ mea tutuwo yɔ nea eƒe nambae nye ma eyɔ. Nya ke wògblɔ na nyɔnua. Nya ke wògblɔ nɛ. Nya ke wògblɔ nɛ. Ta nenye be wòle nema ko na ya be nyɔnua eɖo afɔ ɖe anyi. Ne le nema ko na ya be ŋutsua ɖo afɔ ɖe anyi. Ne wòkɔ nyateƒe bu le akpɔ kple vado me. Nenema wòle ma. Mm.
Akpe manɔ míaƒe Facebook wɔla le be ma akɔ message sa ɖo kaba kaba kaba. Bright be hi uh, good evening. Ah, oh na baba me abluchi ulanya. Oh sorry, please good morning. Ayo. Andrew Emmanuel Mary be good morning tɔgbi. Husbands and wives cannot allow their phones to be used by each other because they are not faithful to themselves. Yes, unfaithfulness.
Mm.

putting you to the wrong side, I'm not against the motive though, this coming from Ernest Safo. Ale be tɔgbuia nyae ne be mi hold on to a, ebiabiam be eh, ɖee wòanyoa nenye be edze dɔ ɖo gɔme yi ke na abi ne srɔ̃wòa awɔe ŋu aɖo afia ɖe hafi ava na wòanya susu yi ta hafi nèwɔ ge nenemaa Ekpli egblɔe kpe ɖe eŋu be elabe kpɔe be nyɔnua me asi aɖeke dom ɖa alo kpekpeɖeŋu aɖeke nam eye o, gake wò ya anya nyuie be dɔ ma wɔmee la ava ɖe tsi nyui aɖe ade yewo ƒome alo ye kple ye viwo le etsɔɣi gbɔna me. Fine. Ɛɛ, ɛɛ, míenya ema dzo ge vevie lae. Gbã, nu yiwo ke wɔm wòlea, ame kae wòwɔm na? That developmental projects, ame kae wòwɔm na? Menye viawo wòwɔm na. Enu ɣaɣla mo mie ŋtso mi nɔ o ma yi nye busu. Edze ŋ ɣaɣla ma gɔme. Ɖo ŋ hie be eƒle anyigba me na srɔ̃ wo nya o. Le bebe me be akɔ ɖo dɔwɔƒe aɖe, srɔ̃ wo mele nyanya nɛ o. Dim ne ku, nyigba bu. Nyigba bu. Edze dɔ ɖe gɔme ɖe afi aɖe wɔwɔm. Me dzi be ye srɔ̃ ne nya o. Ebe dɔ ne tsi afi ye srɔ̃ na nya. Dim ne ku, ebu. Nu ma tae nu sia nu, ne be mi kple srɔ̃wò mienya lia kɔ, nu sia nu yi ke nàwɔ, step ɖe sia ɖe yi ke nàtake la, gbã ele be nàdiscuss kple srɔ̃wòa. Ekpɔe? Ele be nàdis, na, na, nàdzro ŋu ame kple srɔ̃wòa. Srɔ̃wòa nakpɔ enya, e, dɔ, edɔ ƒe, e, e, e, e, ŋgɔyi alo eƒe vi ɖe wòakpɔe ade dzesi. Ɖewomahi agblɔ be yeadze dɔ ɖe gɔme. Afɔku aɖe le dɔ ma me. Srɔwɛ ele nyanya nɛ oa mele nyanya nɛ o egblɔ ge no be ŋ edɔ ma enyo gake e e e le kpɔɖeŋ me lo taflatse wɔwoe be fifia ele be ya ɖo e cocaine draƒe ne be srɔ me ga nya o vɔ srɔwo nya be e ne cocaine a dra ma gbeɖeka gbeɖeka asi gbɔɖa dzi wo dze ge ke tukaɖa dze anyi. Aha, neɣli ɖi. Fike yina. Ne edro ŋue ame kplia, egblɔ ge nɔ be, Ao, nye aƒetɔ, fia nɛ na fia, ena ɖe tsɔtsrɔ̃ me. Nenye be nedze dɔ gɔme, ame aɖewo ate ŋu zi gbãtɔ nayi ko woalé o. Evɔ, e, e, e, e, e, edɔ. Ɛhɛn. Le susu ma ta, a, e, ko yewodɔ. Anyo be miako dɔ bubu. Ke xɔ aɖaŋu tso nyɔnua gbɔ. Gake yi nèɣli ɖe nyɔnua, ne ame aɖe va gblɔ be ye srɔ̃, emea yelɔ̃ be yeaku ɖe ta. Mm. Mete ŋu wɔ ge gbe aɖeke gbo. Ye yelɔ̃ be yeaku ɖe ta. Ʋu kovɔ to ya. Yiyi oyi ko srɔ̃ eyi.
Esrɔ̃ enye yi.
Yata ne ɖe srɔ̃ ɖi. Biblia gblɔ be ele be mi kple eye ne nya ɖe nyɔnua kɔ, mi kple mi zu ŋutila ɖeka. Ya ta daŋudede ɖeka nenɔ mia si. Mm. Taɖodzinu ɖeka nenɔ mia si. Nu sia nu ke miawɔ ɖe, mikɔe so mia nɔewo hafi miawɔ. Mm. Akpe.
Tɔgbi ke mia nyɔnu aɖewo yi ke wodzi mi kple nu haha ɖe. Nenye be ŋutsu aɖe ɖo mahi Ŋutsua nya be aƒea mee do tsoa? Menye nya vi o. Ta ewɔe be ame aɖewo wɔna kesinɔnu aɖewo yi ke menɔna nyanyame na woƒe ƒome o. Gake nenye be ewò nyɔnu ma va ge ɖe ƒome ma mea, lɔ̃xowò yi nenye ŋutsua dada kple towò yi nenye ŋutsua fofoa, wokɔ lɔlɔ̃ aɖe nɛ o. Ta wò nyɔnuvia hã ɖeko nèle wo dome bliba. Gake ŋutsu ya nya eyae do tso aƒea me. Enya nyuie be ne ye fofoa si fia be ye dziƒoxɔ aɖe tum ɖe afi aɖea, ye tɔ ɖi aɖe se ge, ye tɔ ge aɖe se ge, ame aɖe se ge ko di wowu ye. Susu ma ta wòzi kpi be yemenya aɖeke gblɔ ge na wò o. Gake wòva ɖe eme na wu esrɔ̃a be wò nenemae. Evɔ egbe ƒã ɖe emee. Ke nenye wòle alea ɖe, ŋutsua mate ŋu aɖo eɖokui dzi be yemenya aɖeke gblɔ ge na ye srɔ̃ o.
Nenye be wòle nenema koa,

Ema fia be mewɔ wò homework o. Mm. Na wò homework. Nèyi be ye be adzeshi nyɔnua ƒometɔwo, ye adzeshi fofoa kple dada nèyi. Koa edze xɔlɔ ɖe aƒe ma me. Agbee ke le nyɔnua shia enyanya ge numake. Ne nyɔnua nye tsoe tsogbetɔ hã nyanya ge numake. Nenye fiafitɔ enya ge numake. Nenye seblatɔ enyanya ge numake. Koa wobe agbae menye atsɔ gɔ tsi heɖo tsia gbɔ. Mm. edzi wò mɔto. Ekpɔe. Gake nàɖe nyɔnua vɔ ano ŋuwo ɣlam ɖia? Ke magblɔ nele, ok, e, ebe ye fofo megasi o. Ne ye fofo si ko ye tɔ gase ge, ye, ye, ye, ye tɔ ɖi ase ge, ye nyuiri se ge, ko kpã wowu ye. Ee, woawo shi me koe ku safia lea? Me mawo shi me koe ku safia lea? Ke ne ɣle ŋma ɖe amewo ko tiŋ, wo, wo hã neva ku afii ɖe? Ke nu mawo katã nɔ ɣaɣlam na amewo ɖe, mebua? Ezu ame aɖewo tɔe. Elabe ame aɖeke menye naneke tso ŋu. Mm. Srɔ̃wò hã menye naneke tso ŋu. Ezu ame bubuwo tɔ. Yata kokoko nua ɖe sia ɖe, susu ɖe sia ɖe yike nebe aɖe kɔ, ele be nàɖi kple srɔ̃wò. Mm, akpe.
Scorpion na message aɖe afi ya so touch ne be papa, some are happening in my area now. People bought lands but we can't see them for many years. Elabe woƒli mo gblẽ ne wosrɔ̃ wo yi vɛ ku. Evɔe. Anyigba tsi anyi. Ewuŋue. Ewuŋe.
Nyigba me kɔgo ɖe. Mm. Etsi teƒae. Mm, okay.
Now Toby, still on mobile phone. Yes. Nenye be ŋutsu aɖe nye CID, ale be yewo dɔe nye be wòaƒo xlã nuwo, aku nuwo me tsefutsefu ʋu hafi aɖe nyateƒe aɖe go. Alo ŋutsu aɖe nye investigative journalist, ɖo nuwo me ku ge ʋu hafi aɖe nyateƒe aɖe ɖe go.

Avɔ store ma yiwo gbã mesiame si nyɔnua ha le nyanya me nɛ. Now video ma mi va pick amewo mu nya naneke ku ɖe video you are now working around it aɖe nyateƒea ɖe go. Eyi ne ɖe asi mobile phone ya ŋu ne srɔ̃ le ŋu haha ƒe akpa dzia wo va kɔ video kpɔ. Nyɔnu ya ne nyɔnu ya vɛ ɖi tsa kaka video ya ɖe megble dɔ na woa? Megble dɔ na wo.
Nu yike lie nye be edɔ wɔ mobile le vovo ne personal mobile.
dɔ womezã ɖeka o sia ɖi womezã mobile phone ɖeka o mm. woƒe dɔwɔ mobile ale vovo yae nye dɔwɔƒe ƒe mobile koŋ ya ta ɖewo kɔnɛ na wo wowo meƒlenɛ o ɖewo na nye dɔwɔƒe lɛ nana wo for the work ta mete fun mahazage akɔ wò eƒe private mi aɖeke o
Enye it's business eh, phone. It's business phone. Ele be wòanɔ anya ni. Hmm. Business phone ni. Business phone ni. Ta ne le nenema nu ke ele be wo zi geɖe nu wɔna be woda password ɖe edzi. Hmm. Meʋu gakpo. Ma.
Via glɔ. Wesɔ.
Amen.
Eh, mɛdzi ma ne tɔgbi. Akpɛ.
Enye for good man yɔ ŋtsɔ titi ma.
Ok.
Ɛɛ, meda akpe tɔgbi vevie le eƒe ŋxlɔ me kple aɖaŋuɖoɖo ta. Mhm. Ni mese le tɔgbi ƒe nya me koe nyi be srɔ̃ɖeɖea kaka ɖe dzi eye meƒo asi o. Yetsɔ ɖa srɔ̃e. Eye yevo yɔ ku ɖe be trust. Ɛɛ, babia ne bie fia tsɔ ku ɖe maɖe ƒe dɔwɔfu ŋutia. Tata ki edɔwɔƒe le vovo na aƒeme nya. Hmm. Eh, Matsɔkpia, evi ɖe va yia, fun menɔ anyi o hã. Gbedasiwo ke va na aƒeme. Ali ke srɔ̃ na xɔ gbedasia da ɖi nu. Ne va aƒeme ko gbedasia na na tu mo dzɔdzɔe. Me me gbotrɔ ge o. Sɔ ŋutsu ata xɔ gbeda ɖi ne wo nyɔnu. Sɔ wo nyɔnu ata gbeda ɖi wo sɔ ŋutsu. Wo ba fun mele ma ye. Ye demi fia be kakaɖedzi ɖe le ame eveawo dome, elabe nyae wòsea. Ne nyaa gbe dzi nɛ hãa, emɔ sia mɔ dzi to ge abia srɔ̃a si ke ɖɔɖɔɖɔ le woawoe wòatsi xɔme no. Gake ne ɖeka si ko be yeaƒo ga ɖe ŋgɔ kefia be eglã alo nya ɣaɣla aɖe le tame nɛ, egbee mi kpɔe de mo va ƒo nu dzi. Le nyateƒe me, ebie gbãtɔ va yi bena ɖe enye be ame aɖe de rekɔɖe nyui ɖe fon dzi tso nɔvia manyamanya me ko ɖi agate aɖe mɔ nɛ hã. Ne trɔsti lia, nu sia nu si te le wɔ wòle nyanyɛ ne nɔviwò. Gake nɔviwò va wò ɖe mele nyanyɛ ne woa, ɖewo kɔa dzime faa bianɛ be nea ale míewɔe da ɖi. Vava kpɔe wɔe be ale. ŋuti nàte ŋu ana manya tso ŋuti. Mm. Ke nɔvia hã mite wòe ɖo aɖeme nu. Eɖa nye boba funu o. Eɖa nye li ke míeɖo ŋu ɖe míaƒe xɔ mee o. Eɖa nye nane le kɔ ɖo ɖe gbe dzi wokɔ aƒe mee o. Trust alo kakaɖedzi ma ye ʋu agbo ma alo ye tsɔ gbe ɖe ŋu. Meda akpe ɖe eŋu vevie la be nyɔnu kple ŋutsu ƒe ɖeka wɔwɔ le aƒeme woanye srɔ̃ kple srɔ̃a. gbã ɖo ʋlia wo nɔnɔewo ta. Ame ta ʋiʋli ma mee nenye be nènya nèɣla nɔviwoa, megate ta wo ʋli ge o. Elabe nya be nya ɣla le dɔme tegbe na ye o. Hmm. Ame ta ʋili wuia, nanee tsɔ gota va dona ɖe aƒe me. Wobia be fike nya ya tso. Gake ɖe dzi be nàkɔ na nɔvio ta ʋli ge. Gake ne nu ɣaɣla aɖe li alo nazã aɖe li alo dra afɔ ɖe mɔ li kɔa, aleke nàwɔ aʋlia ma ta esesẽna na mi. Ta eh, tsɔ kpe kunyi be ne lɔn be ne yi ku hã yi la ma si me na ma ku hã le si me kɔa enya bli ni ne nye be me da fo mi to wa ya ti mi aƒe srɔ de fo wa adangu do lɔn mi ti fo me me hmm. e gbe nya ne srɔ ba yi tsɔ nya ma ba ji nya ne wo me gbe gede tawri kake de yɔ garu dangu ni wa na wa nya be hema ku wa ne nye mle aro wachi wachi

yɔmeɖiɖi gblɔm be, Nya aɖe dzɔ gbɔna, fiavimekpɔkpɔ ta gbe loo, drema gbɔna fiaƒɔnu, dremeɖina fiavikpɔkpɔ ta gbe loo, drema gbɔna fiaƒɔnu. Ne nyɔnua ne nyɔnu ŋutɔŋutɔ, nyɔnu yi ke xo ŋutsu dzi se, nya sia nya wòsa etsi gbɔ. Nyɔ, ele anye atike dɔ o, ele anye ŋka dɔ o, etsi gbɔ. Gake nyɔnu yi ke ne wonu yi ko be ne ne ne ʋue va yina hã be akpɔ ɖa be ʋua ɖe amadede ke le sia.
Eƒe ka me ʋue. Ƒe ka me wowɔe ha.
Hee na ya be eƒle ku da ɖe xɔ me. Mm. Eƒle ku da ɖe xɔ me. Yata le nyateƒe me kɔa ne ɖe nyɔnu Nyemagblɔ ne ɖo ahiãvi o lo. Mm. Ne ɖo ahiãvia ya wo ŋutɔ edzi nya de ɖokuiwo dome. Ya ha ese gbim ne le. Ne ɖe nyɔnu le seŋu wo le wo xɔ ŋkɔa mi kpli ƒe ɖoɖo na nye ɖoɖo ɖeka taɖo dziŋu ɖeka na no mia shi. Miezu ŋutila ɖeka nene mo le ma. 0550013423 Wezɔ. Wezɔ. Yo womezɔ ɖe ŋu o. Gbe ɖe ku me bliba ne tɔgbui. Enye tɔgbui wɔ sakitiɛ ga trɔ gbɔ be ka dzi. Nye sista ɖeka be biabia ɖe le tame nɛ gake nɔ yɔ ma mi ye kɔ mo ta eko biabia na me ma bia ɖe ŋu. Bia.
Ebe ŋye nɔ fu ɖem na ye nye be e ye ɖe srɔ̃. Ye srɔ̃. Hafi wò call hã fi yikɔ de number la eɖe pin code ɖi. Ne picture wò be akpɔ hã eɖe pin code ɖi. Message wò la be axlẽ o eɖe pin code ɖe edzi. Ta eƒe ŋusẽ katã le pin code le edzi. Ye lia nye nɔ fu ɖem nɛ evɔ ye Ramway ƒe fun wò zãna. Koe mava nye gɔme se mɔ ye be yeadzoe ɖakpɔ be leke tɔgbi yeaxlui na ye hã. Akpe. Ŋutsu drae. Ŋutsu drae wònye. Edra le tagbɔ nɛ. Edra le tagbɔ nɛ. Ya ta medi be wòanye yeƒe nu, nu ɣaɣlawo o. Me mawo tɔgbi wɔwoe kuna trɔ ku wo menya afi yi ke kua tso no o. Me mawo tɔgbi kua ku mawo ƒomevi. Ya ta Srɔ̃wòe akɔ, me yi ke wò ŋutɔ nèyɔ be srɔ̃ kɔ. Mi kplɔe ale be nya ɖeka nu mi. Leke, leke nyɔnue atɔ anyinɔge ɔ, ŋutsua nɔ kpɔm. Ŋutsua na de code ɖe etɔ dzi. Fisiafi code, fisiafi code. Nanya be nya ɣaɣla ale le ŋutsua shi medzi be nyɔnua nenya o. Nenye zã dɔ wɔm wòle hã, nya ɣaɣlae. Yea ŋdɔkutsuɔ, ɔ, adɔ lɔ̃ ɖe xɔ me. Ne zã ɖo ga asiekea ke eyi dɔ me, evɔ menye watchmani o nye le dɔ me o, eyi dɔ me agbɔ kple e, e, mobile phone agbɔ kple e, e, e, e, nuka TVwo. Ezã ma fike wòva ƒle TV kple numawo le. Memawo ƒomevi sie mobile mo tɔgbi nɔna, mobile ɣaɣla ma nya ɣaɣla mobile mo nɔna. Wode code ɖe woƒe wɔna ɖe sia ɖe dzi. meʋu gakpɔ wo kpɔ o. Hmm. Nenem wòle ma. Gake nenye be wonye ameawo nye srɔ̃tɔ adodoewo, woɖe wo nɔewo kple edzi blibo. Ye nyɔnua hã menye nenem tɔ o. Ne nyɔnua nye nenem tɔ ko ɖa womeda ge ɖe edzi o. Nyɔnua menye nenem tɔ o elabe ŋutsua nya be nenye be yemede ko ɖe edzi o, ye nyɔnua kpɔ enu wɔna ya anye dɔ yi ƒomevi wɔmee le. Anye dɔ yi ƒomevi wɔmee le ko nu bubu ate ŋu adzɔ. Hmm. Le susu ma ta ɖee. Ao, ele be woawɔ wo ŋui. Ee. 0550013423 We have a minute to say bye bye to this very show. Maɖe mɔ na ame woame eve aɖe koa matu kaƒo gbɔ. Wezɔ.
Ago. Amen.
Uh, Lawson tse be nye gake gbɔ va kaɖi. Okay.
Uh, meda kple tɔgbe ya ɖo anya ŋuti gake medi be megakɔ to angele ya le. Mm. Nye be abe ama si dɔwɔla aɖewo dɔ da la, yi na megbe do ŋgɔ be amea yɔ wò be, meɖe kuku èle teƒe nyui aɖea? Ii, Wò ma hin va kple srɔ̃nyui le aba dzi hafi amea yɔ. Nu ya ke wɔm maa, teƒe ɣaɣla aɖee edɔ le nɛ si wòbe yeade edzi nu. Ok.
Togbɔ be ɖewohĩ ƒona mele speaker out gake ne nya ŋuti ɖomea, enya wo se ge. Fifia ye nye gbonyawo katã le gbɔ xo si ko amea va va asikãxɔƒe. Ko nyɔnu ya kple ame yiwo le aƒea me wo kpɔm le nyɔnumea, nyɔnu ma ƒe ŋku me gaglã be, Aa, anye ame yae ye va ye gblɔ be yeƒe afi godie ale, yeƒe afi ale. Ko etsɔ ŋtsɔ yi ke ame va va do mo ɖa kɔ. Ẽ, nyɔnu enuɖiɖitɔwo, menye srɔ̃nye wɔ tsike nɔ hafi wò hã nèle amewo domi ŋtsɔ ma? Adzɔna teƒe geɖe. Yɔ. Yabia ame ɖetɔ kpli be ɖe menye be nedo go be yeawò kɔlu mawo ƒe ɖeɖee Ɖe wòdze be woabui abe agɔdzedze ene hã? Enya ya me. Ŋuɖoɖo lae nye be ee, agɔdzedze, agɔdzedze. Nenye be e, wònye e, e, dɔɣaɣla, nye edɔdalae menye. Gake gbe ɖe sia ɖe yi ke mada srɔ̃nye le nyanya nɛ be edɔ yi ƒe gbee nye, edɔ yi ƒe gbee nye, edɔ yi ƒe gbee nye. Eɖewo kura yee medɔna wòvae wɔ agbawo kɔ vanɛ. Nu kae xe mɔ? Aha. Nenye be mèxo nyɔnua dze se oa, ye wɔna mawo dzi yi ge. Mèxo nyɔnua dze se oa, ye wɔna mawo dzi yi ge. Meɖo ŋku edzi be ame aɖe dze dɔ wokɔ yi e, e, dzo, dzodze, Saint Anthony, kaka wo refer to Trafalgar. Nurse wo ko gblɔ be ne mieko ɖevi ma kɔ yi Trafalgar enaku ge. Ta mikoe kɔ yi aƒeme miadzi prayer camp tɔwo ɖe ŋu. eyi me ko ɖevi ma gbe srɔnyi kpla ɖe dzi ʋu ɖevi ma gbɔgbe de sɛnɛ sukuu dogo via le gɛ aha ne ɖe meɣle ŋma ɖe srɔnya ɖi ne ɖe meɣle ɖi ta menye nuɣaɣla esrɔ kple srɔ ƒe nuɣaɣla ɖe nu vɔɖi wònye nu vɔɖi nenye dɔdala edɔ yoke dana la ele elabe Ele be míanya be edɔ aɖewo lia, woɖea vi. Le wò ku megbea, edɔ mawo ate ŋu ava dzɔ ɖe ƒomea me. Ta ne eɣla mea, egbɔna ŋugble ge tsɔ yi gbɔna. Nu mae na be míegblɔna be, Ehun nɔ ku ŋɔ ɖe, eƒe hun ƒe ɖo gbana le eƒe ku megbe. Akpe. Ernest Asafo, But yes, this is my second question. it has to do with work ethics just like counsellor uh, just like the counselor scenario. Sometimes, even if there is a little misunderstanding, the lady try opening up this secret. Yɛ nye yi be kpo nanewo le yewo fon dzi yi ke nenye be tukaɖa ɖe do mo ɖe ye kple wo kple ŋutsua domea, nyɔnuvia ɖe va yi gbagba dze ge be ya ava ɖe nya ma ɖe go ne uh, dua dzawa yi sese ge le goe ame ɖee medɔ ya gblege wole no ha tɔgbi. Medo agble go.
Elabe gbã leke wotsɔ gblɔ nya lee na wò hafi nyɔnua carry suspicion. Leke mietsɔ ɖo dze lee. Dɔnɔwo ƒe dzeɖoɖo le vovo. Ne mi kple dɔnɔ miedze ɖom a, naneke mexe mɔ be srɔ̃wò mate ŋu asi o. Gake ne miedze ɖom dze ɖom ɖe dze me a, Mie dɔlele dzaɖo me dzeɖom ɖe mea ye tu kaɖa vava ge ye tu kaɖa gbɔna ee ta nenye dɔlele ɖeɖe se ƒe edzea ɖe neke megblɔ ele abe kokokoa me ma edze ma ke mi nenye be ne ne be nyɔnua me ga se dze yi ɖo me yolo ye dɔnɔ va ɖe ye egba egbe me na tsi kaɖa ge la Menye aƒemee atsike aɖa ge la, ɖe womahi me nyɔŋue dɔ ge be neva ewɔ gbee vɛ, neva ewɔ gbee vɛa? Menye dɔ yi egbe me wowɔnaa? Ele nye nyanya nɛ be dɔ yi egbe me wowɔnae. Ii. Eya ta ne eɖe nyɔŋua, nyɔŋua le be secret, enu yi ma na no shi. Meganye fetri, fetri meganɔ nu to ne nyɔŋu o. Akpe.
Ernest Asafo be kudos to madam presenter and Tɔgbi for the clarifications. Thank you so much. Eh, Ernest gayi dzi be yes,

I believe these insecurities or doubts can be solved. Yes. Akpe na mi. Akpe.
Ernest has done so well. Yes. I love the contribution. Oi. I love how you contributed to this very program. Meda akpe na ame sia ame. Eh, metu kaƒo gbɔ ma ɖeke ma gate nu ayɔ azɔ. Manɔ tɔgbi gbɔ be wòa aƒo nya ta koa. Ezu egbee ma. Meda akpe. Gbea meze mɔkpɔkpɔ ya be Ii, Mɔɖeɖe li be míadzro nu ya me. Togbɔ be dekɔnu ƒe nyawo dzi míele hã, nu ya esrɔ̃ɖeƒewo gblẽm vɔ dekɔnue. Srɔ̃ɖeƒewoa, dekɔnu nyae wonye. Esrɔ̃ɖeƒewo gblẽm. Eya ta wòle be míadzro nu ya me. Ii, Eyi míedzro mea, míekpɔe be, ii, Nanewo lia medze be míano wɔwɔm o. Atukpasi mele be woawo wo ŋu o. Nenye be woaklã le numɔ̃ me ɖe, nu ka tae womaklã le gbɔdɔdɔa me o? Woanɔ gbɔdɔdɔa wɔm, ɖekae, gake woƒe susuwoe nanɔ vovovo. Ema fia be xɔse mele akpawo kple va, xɔse deto mele wo si ɖe wo nɔeawo ŋu o. Ii, ta Yufo sɔhɛwo woase nya ya, woakɔ de dɔwɔwɔ me be, Ẽ! Ɖesiaɖe, nyemagblɔ be neɖo girlfrienda ko fu ne wò girlfriend o. Elabe wò girlfrienda, boyfriend bubu gale esi, boyfriend bubu le asi. Nuyike dzɔdzɔm fia be, girlfriendwo li fia, ge, nyɔnu aɖewo li fia, boyfriend le esi abe woame atɔ̃ ene, eɖewo le wo si abe woame ene ene, eɖewo le wo si abe woame ade ene. Ta ne expose wò nui na woa, ye ake ewò vlo. Gake srɔ̃ yike nèɖea, srɔ̃ yike nèɖe ɖe xɔ̃ ŋu, Mi kpli mia zu atukplasi, miezu ŋutilã ɖeka, ya ele be gɔmesese ɖeka nanɔ mia si. Me, me geɖe woƒle anyigba, me geɖe wotsɔ ƒe, wo, wo, womena wo srɔ̃wo nya o, womena wo ƒometɔwo nya o, eye woku ko numewo katã wobu. Wobu. Evɔ ɖewo mahiã wobui be yewo ƒomewo alo ye srɔ̃ kple nɔviawo alo ye ƒomewo sie eku safi le. Womenya be ku safi agale afi bubu hã, ele amewo bu si o. Yehova ku vɔ, nu mawo katã wozu dzebuɖeama me. Eya ta ele be nusianu yike míawɔ ɖi, mí discuss kple mí mí dzro me kple mía srɔ̃wo. Ne enye be xɔse le mía si be ẽ míeɖe nyɔnuwo vavã, míeɖe nyɔnuwo kple dzi, ele be xɔse ma nanɔ mía si míakɔ nu nuwo me dzro mee. Yi nenemae akpe ne enye be Yesu megava zi eveliaɔ, ke dzoɖagbea. miagakpe adzro nu ɖeka eve me akpe na mi. Akpe, tɔgbi hafi nàdzo le Micah gbɔa, ŋutsu aɖewo kple nyɔnu aɖewo wonɔ mía me yiwo dzi vi ne ŋutsu aɖewo do ŋgɔ yɔm be bɔn wanu. Ko eva wɔe be tag ma va le mía dometɔ aɖewo yiwo ke ne dzi vi kaba alo mía dometɔ yiwo ke ne dzi vi ne ŋutsu aɖewo yi ke mi megale ŋutsuawo gbɔ o. Ko ame aɖewo ele woƒe ta me be nenye be ekpɔ ama ya ma gadze ŋuwò hã eyi wònye ne nya si be nye bɔn wan koa fewuɖuɖu le ame ŋu aɖe dodom tso ame yiwo medzi vi aɖeke o ŋu ku ɖe Bonuano ŋu yi ke wɔe be eva nye vevesese kple nublanui nyanu. Eya ta madi be egbe fi ɖa, memli ɖa, kɔ asi ɖa kple dzo ɖa ne wòadze Mawu nu atokukuɖeɖe mea? Ẽ, nava afia nu mí ku ɖe Bonuano, vevietɔ nye nyɔnuwo ƒe akpa dzi ŋu. single mothers this is what i'm talking about yeah. uh -huh. ne mia ava srɔ nu ku ɖe akpa ma nu akpe ema gbɔ me dzidzi kura akpe kaka yo mia fo nya se lɔme da akpe ɖe wo to dodo ata mia da akpe na tɔgbi agbeve ayuim be wo elɔ eƒe game sam nu yo fia me mi eyi ne sam koa mega no sam ho ka bu hua no de ka ave ado cha me me yi ke ava kpe ɖe nuwo tsɔ yi ne srɔ ma no ma ɖe ha fiam de egbalɔ gbeta ma ho de me tsotso pia ne menya trɔ gbɔ koa E mie e zɔzɔ ge ɖe ŋgɔ.